Bi Serdar Çaryýew irden çykyş edenini bilmedim Türkiýe temasyny okan bolsaňyz o taýda ýeri meň wagt meň wagtymda otdy bilen bogazçyň arasynda ýalňyş gidýär an ýaryş gidýärdi ýeri aýdýan men otda has gowy Bogaççy has gowy serdar bu ot dili bolansoň serdar şaryf doktor şaryf bogaççydan birini tapalyň diýdik ýöne gynansagam tap bilmedik bogaççyny okap bilmän taşlan birini tapdyk nesip bolsa indiki çykyşymyzam bu taşlan oglanyň edýän işleri barada bolar serdar begnazarow özi uc davisde kompýuter saýns we inženering gutaran Bachelorsny, Masterny şol uniwersitet UC San Diegoda Data Science we Engineeringden alan, özi bäş ýyl Intel-de işlän, dürli wezipelerde, iki ýyl Qualcomm-da Senior Software Engineer we Deep Learning ugrunda işlän, iki müň on sekizde bolsa Cerebress-da tehniki işgärleriň agzasy bolup işleýär, we galyberse-de özi Ser Del Piero muşdagy di. Del Pierony tanaýan bolsaňyz öň Ýuwentusda oýnaýan bir futbolistdi. Serdar Begnazarow bu gün bize AI we super kompýuterler barada çykyş etmekçi.
Serdar, hoş geldiň. Birinjiden sag boluň çagyranyňyz üçin. Ýaňky neme? Gadamyň diýiş ýany bir tasaň belli täsir goýan adamlaryň arasynda menem özümi goýup bilýän. Sebäbi Wepaň diýiş ýany men başda ozal Türkiýede Bogaziçi uniwersitetinde okadym. Gysgaça täzeden täzeden özümi tanyşdyraýyn. Wepaň belä geçiş ýany başda Türkiýede okapdym Bogaziçi uniwersitetinde. Ondan soň Amerika gelemsoň menem Ikinji tasaň ikinji ýylynda Dallasda geçipdi ýa-da Hýustunda. Şonda Wepaga çagyrypdy meni myhman hökmünde. Şo ýerde meniň beýleki çykyşlary diňläp zada täzeden huzurlandym. Şo täzeden okamak üçin. Soň şeýdip UC Davis-e okuwa başladym, kompýuter inženerligi ugrunda. Ony gutarybam Intel-e işe girdim. Umuman Intel-de esasy şu GPU hardware inženerlik posisiýasynda bäş ýyl işledim. Ondan soň Qualcomm-a geçişdim. Qualcomm-da-da ýene şu GPU üstünde, bu gezek köpräk software ýa-da deep learning şu GPU-nyň üstünde, AI-nyň üstündäki software-de işläp başladym. Şol döwürde-de ýene ýene çagyrylýardym tasa Bu gezegem köp çykyşlar ozalky boluş ýaly şu PHD okanlar, master okanlaryň çykyşlary bolýardy. Bu gezek ýene-de hyjuwlanyp, gel menem bir masterym alaýyn diýdim-de, UC San Diego-da Data Science Engineering-de masterymy aldym. Alty ýyldan bärem bir startup firmasynda işleýän, Cerebral System diýip, onda-da şu AI software üstünde. Eşidilýär bolsa men ýöräpräk gürlesem. Ony kamera görenokmy? Hep ol ya. Aa. Okey. Bar bar. Aa, soň şu 6 ýyldan bäri hem şu täze ozal bir startapdy. Indi startaplygyndan çykdy. Cerebro System diýip bir aa, AI sistem firmasynda işleýän. Aa, onda da şo AI software aa, sistemaň üstündäki softweriniň arkitekturasyny etýän. Indi Bu günki çykyşym esasy şo AI diýende häzirler vibe diýdiňiz, trend diýdiňiz, indi hemme ýerde AI, AI bolup dur. Biziň öňdäki çykyşlarda-da bir-iki sany prezenterler belläp geçdi. AI-ny ulanýarlar medical field-de, indi köp fieldde ulanylýar häzir. Soň meniň çykyşym olar ýaly application däl-de, şol application-yň aşagynda nämeler bolup geçýär, şo hakynda gürrüň bermek isleýän. Şu applicationlaryň birem araňyzda ChatGPT-ni ulanyp gören neşdeňiz barmy? Bardyr hemmäňiziň. ChatGPT soňky bir iki ýyllykda diýeýin, noýabryň ýigrimi ikisinde çykdy. Şol şu AI applicationlaryň içinde häzirki wagtda iň köp ulanylýan application diýip hasaplasak bolar. Ýene bellemek islän zadym, Ýaňy bela geçdim men hany ýatdan çykartdym. Prezentasyýa iňlis dilinde, men türkmen dilinde gürlejek, geplejek bolaryn. Ýöne käbir tehniki sözleri iňlis dilinde aýtmaly bolup bilerin. Şonuň üçin häzirden ötünç sorýan. Eger soň ChatGPT, ChatGPT-ni hemmäňiz eşidipsiňiz. Ýöne indi chat, chat diýen zat öňem bardy. Soň ýerine GPT goşdular. Bu GPT näme? Ony bilýäňiz barmy diýip sorasam, belki birki sany jogap alyp bilerin. GPT diýende bu GPT-niň özi bir AI-yň bir modeli, model diýilýär AI-yň. Onuň bunu açsak, Generative Pretrain Transformer Model diýilýär. Bu şu Natural Language Processing şu applikasionlarda köp ulanylýan modeller. Oň bir ChatGPT-niň özi bilşiňiz ýaly bir noýabryň ýigrimi iki müň ýigrimi ikinji ýylyň noýabrynda çykdy. Ýöne bunuň asyl işi on sekizinji ýyllarda başlady. Birinji şu GPT arkitekturasynyň birinjisi iki müň on sekizinji ýylynda başlady. Bunda başlanda OpenAI firmasy, OpenAI hem eşidensiňiz, bunuň founderleri başlady. Kontributorlar diňe dört sany kontributor bardy. Bir modeli düzüp, buny işledip, bir gowy result almak üçin üstünde işlän diňe dört sany kontributor bardy. Bu modelim ýüz on ýedi million parametr bardy. Parametr näme? Şu AI, AI modelde parametr her bir parametr bolanda şu modeliň içindäki variable diýilýär. Şol AI model Şu ýerde her parametrem bir sany informasiýa öwrenip bilýär. Ol informasiýany hem üýtgeşik şekillerde öwrenip bilýär. Şu GPT bir modeli şu ýerde ýüz on ýedi million million sany informasiýa öwrenip bilýär. Soň ýöne dört sany kontributor bar. Bu model uly A buny bolmaz nädip öwrenýän. Buny şo kompýuterlerde zatda buny tren etdirýän. Tren diýmek öwretmek. Şo AI-da beleke üç sany zat bardyr phase. Biri training phase, birem evaluate, evaluation diýilýär. Ýaňky ertirki çykyşlardadan bir sorag bardy. Nähili näme tren nähili AI modeli özüňiz näme etýäňiz zat diýip. Şolar ýaly üç sany phase bar. Biri Train, evaluate, soňkusy inference diýilýär. Şu siziň ulanýan şu application-yň köpüsi siz diňe diňe inference etýäňiz. Ony şo application-yň özi size jogabyny aýtýar. Siz siz inference diýmek siz sorag sorýaňyz, ol size diňe jogap berýär. Ýöne şo informasiýany şo modeliň özüne öwretmek üçin aýlarça şol modeli kompýuterlerde öwretdirýärler. Soň ynha şu şu modeldedem şuny eger GPU diýip eşidip görensiňiz, kompýuterde kompýuteriň CPU-sy bar, öz proses etýän zady, soňam GPU diýip bir zat bar. GPU-dan aslynda grafik processing unit, ýagny men özümem diýdim GPU hardware inžener bolup işläpdim. Bu grafik processing unit aslynda oýunlarda ulanmak üçin düzülen bir näme prosesiň bunuň esasy nämesi karakteristigi köp işe parallel edip bilýär. Soň şo bu şu modeli eger ýekeje bir Nvidia-nyň bir GPU-synda tren etjek bolsaň, üç ýüz ýyl gerek, üç ýüz ýyl gerek. Soň bir edil şu modeli train edenlerinde 1000 1024 sany GPU-ny parallel işletdiler, 34 günläp train etdirdiler. Buňa sarp edilen puluň mukdaram 4,6 million dollar çykdajy. Diňe şu kompýuteriň özi işläp duranda.

Soň on geçen ýyl bolsa ChatGPT dört çykdy. Bu dört bolsa bir nokat ýetmiş alty trillion, trillion bolsa milliarddan soň trillion, trillion parametr. Indi şu ýerde beýlekilerdenem bir informasiýa bersem, ChatGPT-iň bu edil ChatGPT-4-a seretsek, bäş ýylyň içinde dört sany kontributordan iki ýüz altmyş, iki ýüz kyrkdan köp kontributor bar, şonuň üstünde işleýän inžener. Olaryň hem diňe otuz bäş sanagy diňe şu beýlekiler modeli zady düzýär, Olaň bar etýän zady şuny tren edip şo nimelere serep durýarlar kompýuterlere bu gowy öwrenip durmy model öwrenip durmy ýa bir ýerde durdymy model ýada seniň öwrenende iň soňky loss diýip bir zat bar şol şol funksiýa aşak düşýämi ýada ol başga ýerde zatlar öwrenip ýörmi şo zatlara seredip durýarlar inženerler soň Bir Andre Karpati, bu-da mysal üçin bu Open AI-yň kofounderleriniň biri, şunuň bir twitini goýmak isledim şu ýere. Şu diýýär, şu uly häzir modeller ulalyp-ulalyp gidip dur, soň şu modelleri tren etmek, bu AI inženerleriň günlük baş agyrysy diýeýin-de, indi bular şoňa seredip durýarlar, ýa bir ýerde näme durup galdymy sistema. Käwagtsyň on müň sany GPU-da işläp durýarlar, şolaryň biri Idling ýa-da stall diýilýär. Bir biri dursa, bütin sistema durýar. Soň şoňa seredip durýan onlarça, hatda ýüzlerçe bolmasa-da, onlarça inženerler diňe şoň üstünde işleýärler. Soň bir söz aýdym şu AI oba application gowy, ChatGPT gowy, bir zat sorýaň jogabyny berýär. Indi köp traditional software developerler hem köp ulanýarda, bir kod ýazjak bolýarlar, kodyna çenli templateini çykaryp berip dur ChatGPT. Ýöne bu indi bunu aslynda şu modelleri düzen developerler näme üçin gynanýar? Bular indi şo täze çykýan modelleri Tren etmek üçin gynanýarlar, günleri gyn. Sebäbi neme etmek, bulary distribýuter tren etmeli. Diýşim ýaly, diňe GPT biri tren etjek bolsaň, üç ýüz ýyl sen garaşyp bileňok. Sen ony aýlarça ýa-da iki aý, üç aýda tren edip, sen neme çykarmaly-da, reliz etmeli. Soň bular nähili etýär? Ynha diýeli ChatGPT-den mysal berýän ýene. ChatGPT-niň öz modeliň özi parametriň daşynda bir ýigrimi sekiz terabaýtlyk bir model. Soň bu nime häzirki iň uly GPU-da nime H100 ol diňe ýedi gigabaýtlyk bir GPU. Barsyna ýa-da şo modeliň diňe bir burçy sygýar. Soň bir şu developerlar näme etýär? Bu şu modeli bölýärler. Şeýle parallelepirlere bölýärler. Soň parallel şular ýaly tren gidip durýar. Tren diýmek öwredilip dur şu modele. Ýöne şular bir-bir ýerde dursa, seň näme AI-ň ýalňyş zat öwrenip başlaýar. Ýagny hulusyny ediň diýilýär ýa-da başga informasiýa berip başlaýar. Soňra şo AI deweloperlaryň esasy häzirki gynanýan meseleleri hem şu. Soň bu diýdiň bir aý iki aý treýn boldy. Bunu täzeden bu deweloperlar rewiring diýilýär. Indi täze modeli birleşdirýärler-de. Soň täzeden sen soň ChatGPT-ni ulanyňda o inference moduna geçende saňa dogry informasiýany bermeli. Olar ýagny distribýuted trening edip başlanda model ulaldykça seň ýazýan kodlaň hem ulalyp başlaýar buňada indi kod eksplosýon diýilýär bir mysal bersem nanogpt aslynda gpt niň hem kiçiräk görnüşi alty ýüz otuz dokuz setirlik bir kod, ýüz billion parametrlik Megatrona geçeňde, eýýäm ýigrimi müň setirlik bir koda geçýär-de, ony soň beýleki dewelopperlaram meinten etmesi kynlaşýar. Men bular näme üçin gürrüň berdim? ChatGPT-den zatdan başladym. Bunu biziň serebro sistemamyzda bulaň birine siz etmeli da. Inem etmege you never have to do this. Inglesçe aýtsam, oňa hiç gerek ýok diýen. etmek hökmanda. Soň Cerebral sistema biz ýaňky diýişim ýany GPU aslynda oýun oýun üçin gurlan bir neme prosessor we bu diňe parallel işlän üçin AI-da köp tutulyp gitdi birden. Soň biz biz Cerebro sistemasy bolsa täze bir klas, kompýuter sistemanyň täze üýtgeşik bir klasyny döretdi. Bunuň hem diňe esasy purpose, maksady şu AI-y çaltlandyrmak, geljekde AI-da işlenjek işlere çaltlandyrmak üçin gurlan bir sistema. Edil häzirki wagtda üç ýüz elliden gowrak inžener işleýär. Asal headquarter Silikon Walleýde, San Diegoda bir ofis, Torontoda, bir hem Tokioda bar. Hindistanda-da açyldy öýtýän ýakynda. Bu biz bu bir erteki neme zat däl bu erteki diýdigiň bir häzir men dessan ýa bir neme erteki neme düşündiremok. Biziň eýýäm bu sistemany ulanyp ýören kompaniýalar bar. Şu covid döwründe-de Argon National Lab, beýleki nimeler şu covid-iň drug discovery diýilýär. Şolar ýagny covid-iň waksinalaryny hem nime oýlap tapmak üçin şu biziň sistemalarymyzy ulandylar. Sebäbi beýleki ýagny Dermanyň üstünde nime berdiler prezentasiýa. Soň şo dermany oýlap tapmak üçin näsany enzimler bar ýa-da birgiden nime peşentleriň informasiýalary bar şolary parallel işledip näçe çalt informasiýany alyp bilseň seň tapjak waksinaňy ýene çalt tapyp bilýäňdä. Ýa-da ozalky ertirki çykyşymyzdan mysal bersek nime diýdi o Skanny alýa beýniniň soň seredip görýä soň bir zat üýtgän wagty derrew saňa ýene başgada image neme gelse çalt gelse gowyda sebäbi ol traditional kompýuterleram wagtynda image process edip geçip bilenoklar şolar ýaly ýagdaýlarda eýýäm ulanyp ýören başga kompaniýalar bar bu sistemany. Soň biziň kompaniýanyň özi diňe hardwer kompaniýada-da däl, diňe softwerem däl, bu bütin näme diýilýär, bir entire package diýeýin-de. Hem hardwer, hardwerini in-house ýasaldy, softwerini men esasy şu softwer timinde softweriň özi, özi ýazyldy üstüne freýmworkyny. Oň daşynda-da biz neme konsalting ýa-da bize bir nemeler gelse, Başga kompaniýa biziň elimizde epesli neme data bar, şolar ýaly modelimiz bar, biz näme edip bileris diýip gelýärler. Biz şolar ýaly ýagdaýda bulara advice berip täze applicationlar ýazmasyna kömek edip etýärsiň. Şeýle-de bir serwis bar. Ä buna ýaňy ýaňyragam düşündirdim. Bir GPT, chat GPT, GPU-nyň diňe bir GPU-a syganok. Biziň nimämizde bolsa, sistemamyzda bolsa şeýle bir uly edildi, çipiň özi chat GPT diňe bir burçunda ýerleşip bilýär. Bu-da bir käbir sanlar, bu sanlara-da hemmesiniň üstünde durjak däl, belki birki sany zady düşündireýin. Core, muny core diýip eşidip görensiň bir kompýuter, kompýuterde köplenç korna seredilýär. Core näme? Özi garaşsyz işläp bilýän bir prosessor. Mysal üçin laptop zat alaňyzda, baryp soraýaňyz maňa bir sekiz korluk bir laptop gerek, ýa-da on alty korluk bir laptop gerek diýýäňiz. E, şo kor näçe kän bolsa, e, köp agyr applikationlary seň e, laptobyň ýa kompýuteriň işledip bilýär. Biziň bu çipimizde bolsa şol korlardan 900 müň sana bar. 900 hem diýemok, 900 müň milliona ýakyn kor bar. Öz aýry-aýry işläp bilýän. Oň daşynda bärde başga näme zat aýdyp bilerin. Däl köp zady belki teknika bolup biler. Başga aýtjak zadym flaps diýen. Flaps bolandadam petaflap diýilýär. Flap diýmek floating point operation per second. Bir sekuntda näçe sany kompýuter operation edip bilýär. Olaryňam köp häzir güýçli kompýuterler Teraflop diýilýär. Biziňki eýýäm petaflop. Bir çipiň özi petaflopa geçdi. We ol nom petaflop bolanda-da näçe nol bardy? Ter on bäş nolmy? On bäş nol. Bir sekuntda on bäş nollyk petafloplyk bir iş edip bilýär-de. Onuň daşynda belki-de ýene biriniň üstünde durun. Olam transistor. Transistor näme kompýuterde? Transistor we diňe bir switch, switch bolýar. Sebäbi kompýuter näme? Diňe elektronik gelýär. Bar etýän zady şony turn on, turn off et içinde. Soň şondan informasiýa geçýär kompýuterde. Bir barýan şu indi current diýinde, current baranda şony Ýokary on, ofet, soň şolar ýaly switch goýulýar, transistor. Şo transistor näçe kän bolsa bir nimäniň, bir meýdanyň içinde şonça-da kompýuteri çalt işläp bilýär. Soň araňyzda kompýuter saýens zat okanyňyz barmy? Bir el galdyrsyn. Kompýuter saýens nemesinde birinji öwredilýän nime, käbir nimeler bar. Moore's law diýip kim eşidip gördi, Moore's law? Siz eşit gördük. Aha. Ha, Murslav, Murslav, men özüm aýdaýyn, Murslav, bir aslında Mur, şu Intel kompaniýasynyň gurucularyndan biri. Bunuň aýdan bir nime, law diýen bir kanun, kanuny bar. Bu kanun 72-nji ýyldan bäri gelýär. Bu kanun diýýär, şu kompýuteriň içindäki şu transistorlar her iki ýyldan iki essesine galýar diýýär. Şeýdip, häzir biz ýetmiş ikinji ýyldan bäri hemme beýleki kompýuter sistema şony yzarlap geldi. Intel-em, Intel-den soňky AMD, Nvidia-nyň GPU-lary, GPU-lary hemmesi şol şol kanun boýunça ösdi tehnologiýa. A Serebros näme etdi? Serebros dedi, biz bu kanuna boýun egemizok. Biz uje näçe transistor ýokarda nime gezip ýör diýýär. Soň buňa seredende edil häzir Serebrosyň çipini 34-nji ýyldaky GPU hökmünde pikir edip göräýiň. Häzir 34-nji ýylda bir Nvidia GPU-sy ýa-da başga bir GPU şu 34-nji ýylda bize ýetip ýetişip biljek. Şeýle bir pikir edip bilýäňiz. Ynha bu-da wagtym barmy? Ynha bu-da näme häzirki bärde sizde-de sag tarapda bolýar. Häzirki iň uly GPU. Ony-da aşagyny ýokary. Demesem, ýaňy transistor bela geçdim. Iň uly GPU, iň güýçli GPU häzir ululyga şeýle. Özünde-de 80 billion, milliard transistory bar. Biziňkide ululygy şeýle, 4 trillion transistor bar. Transistoryň nämedigini ýaňy düşündirdim. Bu switch bolýar, nämäň içinde. Soň bu bu-da bir neme, table, bir comparison table diýeýin. Şo belki-de belläp geçmedim ýaňy, biziň iň uly kompetitorlarymyz-da Nvidia. Nvidia-nam eşiden bolmagyňyz mümkin. Geçen hepde eşitmedi bolsaňyz, geçen hepde Habarlary okap görüň, dünýäde iň baý nimäniň ýerine geçdi kompaniýasynyň. Biziň kompatitorlarymyz şol. Soň şoň munuň häzirki iň güýçli GPU-sy bilen neme etýän, bu compare etýän. Şo bu ýerde ululygyna belki-de ululyk kiçilik aý kän üns bermän biler, ýöne bu ýerde mysal üçin şu core-y düşündirdim. Core bolanda şu kompýuteriň özüniň Beýleki ýunitlerden garaşsyz işläp bilýän bir ýuniti, execution unit diýilýär-de. Soň şonda bizde dokuz ýüz müň sanysy bar, Nvidia-nyňkyda bolsa indi on ýedi müňe ýakyn diýeýin-de. Onuň üstüne ol korlaram aslynda AI üçin optimize edilmedik. Ol diýişmän GPU, grafik processing unit bolany üçin, olar oýunlar üçin edilen bir zat aslynda. Soňra ol GPU-lar AI-yň bir hazyna bolanyny bildiler-de, gapdalyndan başga nemeler goşup başladylar. Mysal üçin, bäş ýüz ýigrimi sekiz tensor diýilýär. Tensor bolanda, bir metris siz bilensiňiz tensor bolanda multidimensional bir matematik nemesi bolýada ya vektor matrix ondan soň tensor bolup gitýä soň şol tensor execute edip biljek 500 sanyny kor goýdular şu AI-y optimize etmek üçin Oň üstünde on çip memory, on çip memory bolanda şo çipiň üstündäki duran nime memorysy köplenç käşim diýilýär de laptoplarda L2 käş, L1 käş diýip aýdylýar. Olar laptoplaryň özlerinde diňe 2 megabaýt ýa-da soňky nimelerde 8 megabaýtlyk boldy, megabaýt diýýän. Bu ýerde biz gigabaýtdan indi Söz etýärdi. Biz biziňkide 44 gigabaýtlyk näme bar, şu on çipiň üstünde memorisi. Bu da häzir näme şunuň näme-de görkezsem, görünýärmi? Çipiň özi şu ýerde durýar. Bu da gapdalda-da bulara näme diýilýär? Color plate'ler diýilýär. Sebäbi ýaňky dişimeni biz neme hemme zady in house from scratch den edilen üçin biz diýişýänler neme chemical engineerler de bar fizik fizist diýilýärmi fizik olaram bar sebäbi bular nämäni nime oýlap tapýarlar şu haýsy nime material ulansak Çip şu ýerde. Şo nämäni? Tä bunu işletmek soň bu gyzýaram näme? Dige soň gyzanda şona hit şol näme gyzan gyzgynlygy çalt wagtda aýryp durmak üçin nähili plek bilen bunu saklap bileris diýip şolar ýaly research hem etdiler. Birinji çykan näme generation nesli näme Ýandam aslynda tä ýalňyş deme ulanyldy. Ondan soň täze metal zat bilen buny baglap, kuling sistemasyny hem suwa derek içine başga himiki zat goýup kul etmek üçin köp researchler edildi üstünde. Okey, beýlekine geçsek. Muny basdyk. Jümleň. Oho, da men teň başlamaga nätdim. Ha, hakyky şundanam. Dur, dur. Soň gaýdyp meni çagyrmaýan tazadan. Son. Ýok, ýok, ýok. Onda, onda çalt çalt geçeýin. E, nimesi? E, çalt çalt e, geçeýin. E, Ýaňy nimäni çipiň durýan ýerine görkezdim. E, Bu da asyl sistemaň özi. Onda e, özüm hem AI-a baglap belki çaltlandyraýyn da. e. Soň ha bu sistemaň özi ýokarsynda çipiň özi durýar, aşagynda beýleki cooling e, fluidler durýar. E, Nime çipiň özi gyzanda buny çalt çalt e, nime sowatmak üçin. E, Onuň daşynda e, diňe bu bu sistema Ýöne bu sistema, sistemany klasda diýip buny scale etme etmesegi gaty aňsat. Sen häzir bir sistema, diňe bir sistema diýeli bir ýaňy men petaflopdan näme etdim söz etdim. Bunu şu ýerde bir sistemada da 2000 san sistemany birleşdirip bir klaster şekilinde ulanyp bolýar. Bu diýmegem bunu bunun güýjüni, eksaflopyny näçe ýokary galdyrýar. Soň häzir häzirki näme trend vibe'lar mysal üçin exascale performans diýip söz edilýär. Exascale bolanda mysal üçin häzir dünýäde iň uly iň güýçli ozal hasaplanýan superkompýuter Oak Ridge University laboratoriýasynda National şonda Frontier diýip bir näme superkompýuter bar. Onuň hem güýji diňe 1.1 bir eksafloplyk. A biziň näme klasterymyzda Çalt çalt geçeýin, wagtymyz azdy öýtýän. Ynha biziň häzir birnäçe ýerlerde biziň öz data sentrlerimiz bar. Santa Klara, Stagton, Dallasda açylýar. Baryp görmäňizi neme etýän, maslahat berýän. Şol super kompýuter mysal üçin sekiz eksaflaplyk, şu häzirki dünýäniň iň güýçli hasaplanýan super kompýuterlerinden sekiz esse çalt işleýän bir super kompýuter. Bu-da käbir nimelerden alnan, biziň öz klientlermizden alnan sözler. Ynha, bu nime diýilýär muňa, King Abdullah Universal bir zat teknikal nime. Oba, Saud Arabiýadan bir nimämiz, klientimiz şo ýaňky nime Frontierden nime etdim, söz etdim. Frontier şo nimesi, superkompýuter Otuz ýedi müňlük GPU-ny birleşdirip gurlan superkompýuter. Şondan hem biziň indi performansymyz ýüz ýetmiş dokuz esse çalt boldy. Ýüz ýetmiş dokuz esse. Iki esse diýemok, üç esse diýemok. Ýüz ýetmiş dokuz esse çalt boldy. Onuň üstünde hem ýüz esse-de cost saving. Bu ýerde neme-de gitýär, finansiýa adalara. Bir kollaborasiýa eden başga bir nemämiz, firmamyz, bu-da G42 diýip, Abu-Dabide bir firma. Bular bilen şol edil ChatGPT ýaly bir Jaiz diýip bir modelini treýn edip berdik. Bu Arabic English model. Buny häzir Microsoft-yň özi serwis hökmünde klientlerine hödürleýär. Soňky slaýdym. Diýşim ýaly, bizde diňe hardwerden däl, softwerem bar, onuň üstüne başga şular ýaly machine learning, AI nime serwislerini hem hödürleýäris. Indi bir klient köplenç gelýär, elimizde Mysal üçin ýokarda görkezilen Mayo Clinic, Medical bir klinik, nimede, Amerikada bir eşidip gördüňizmi? Soňra GSK, AstraZeneca, bularyň hemmesi farmasewtikal kompaniýalar, Total Energy, bular nime, oil, gaz, enerji fildinde, Argo National Lab, bu-da National Lab. Soňra bular gelýär bize, elimizde şular ýaly data bar. Bize ellerinde näçe zat bar, buny biz näme edip bileris diýip gelýärler. Soň nähili application edip bileris diýip. Biz-de şolara täze applicationlar, zatlar düzmäge-de kömekleşýäris. Ýetişdim dälmi? Aman sakla. Sawol berlen wagtyň muň hakykat. Soň yzyna beräýen.

Competing kompaniýa bolansoňlar bir-biri barada edýän steýtmenlerini azjyk koşus alyň. Ýap. Diňläň. Thank you.
Başga sorag bar bolsa, mikrofon açyk bolsa şu mikrofondan soraýyň. Serdar köp sag boluň. Gyzykly, hakykatdan hem trendowy temalaryň biri. Ilki bilen-ä şular ýaly, men ä Srebres barada bilemokdym, public däl eken-dä, private, şonuň üçin. Ýöne şu wagt OpenAI-da indi şu ilki bilen top GPT-leriň içinde. Ýöne Elon Musk şony birinji co-founderlaryň biri, ondan ýaňky Ilýa Saskewerow, ol çykdy şu wagt kompaniýasyny açdy. Esasy olaň gorkusy näme, nämeden bu zat etýär, peýdalanýar, nirden çykýar, näme isleýärler olar, näme üçin, nämeden gorkýarlar AI-dan? Elon Mask bilen Ilýany diýýäňizä? Hawa, safety sebäbi seredilenok diýýär-de, OpenAI safety-ä seredenok. Näme eltip biler diýip gorkýarlar. Näme eltdi? Bu gowy, gaty gowy sorag. Bunu aslynda Iliýanyň bir professory bar, Jeffrey Hinton, o bir Torontoda öýtýän bir ýaşulyrak biri. Asyl oňa-da Father of AI diýýärler aslynda. Şol ýakynda birhili gorkup başlady. Başda ol beýleki neme anons etýärdi, support edip, indi menem Doly bilemok ýöne Ilýanyň gorkýan zady Ilýa bilen neme OpenAI-da geçen ýyl azrak neme konfliktem boldy Sam Sam bilen. Soň belki-de ondanam neme etýän bir zat bolup biler. Ýöne Ilýanyň häzirki neme edýän zady şo safety-sinden. Sam OpenAI-e indi open aslynda OpenAI open bolmalydy ony open etmän neme geçirdiler beýleki näme diýilýär, pro for profit kompaniýa etdiler. Onuňam asyl sebäbi görşüňiz ýaly bu aňsat däl. Buňa çykýan çykdajylar az däl. Oňa hiç kim donate etjek adam az-da. Soň Ilýanyň gorkusy da şu Seftiden. Elon Musk ol oň nämedigini neme edip bilemok. Sebäbi aýtsam Sam Altman hem Ilýa-da biziň kompaniýanyň başdaky investorlary. Elon Musk hem gelipdi. Onda-da biz sora-sorasa onuň nemesi başga hili pikir etýär. Ol biz sora-soramyzdan hem neme kellesi nemede uçup ýördi-de kosmosda. Oňa men jogap lap biljek däl. Ýöne seftisinen gorkup başladylar. Näme üçin gorkýarlar olar? Şo erbet adamlaryň eline düşüp Erbet zatlar bolup biler diýip gorkýalarmy ýa şu O- OpenAI sistemaň özi Ýok. şeýle bir treýn edip başlar welin eýýäm adamlardan hem super kompýuter Ol- bolup bize garşy bir zat edip biler diýip Ýok, gorkýarlar. e, Birinjiden aý, hemme täze çykan tehnologiýany ýalňyş tarapda ulanýanlar bar. O- on- Ony kont- e, kontrol etmeseň, Bir energiýa zam täzem bir energiýa üçin hem başga bir alternatiw resurs tapsalar ony başga zat üçin hem ulanýarlar. Ulanýanlar boldy taryhymyzda. Nämedigini aýdyp durman köpüňiz bilýänsiňiz. Soň bu Elon Musk bilen nämäniň ilýanyň gorkýan zady häzir Government kontroldan az, kän kontrol edilenok. Kontrol edilmese-de bunuň yzy kän görlenok. Näçe öres, öres.
Regulation.
Hawa, regulation ýok. Buňa näçe öretseňiz gaty ösgidip barýar-da. Bir-de birem şol näme, Tiz ösensoň gorkuda has agyr basdy öýtýän. Häzirki täze çykan GPT onmydy ol görensiňiz demolaryny. Indi diňe dil dälde beýleki multimodality diýip seň surat öwretýärler, wideo öwretýärler. Indiki soňky çykjak zatlar neme käbir zatlar snikpik zat berseň Indi Rizi dine okatjak bolýarlar. Riziň indi şo eýýäm indi Rizin diýip başladylar. Rizin etmek diýmegem bir zada sebäp, bir zat näme etdiň, sen bir näme etdiň diýseň şoňa bir sebäp görkezmesini öwretjek bolýarlar. Beýle zada gidiberse-de, şolar ýaly gorky ýuwaş-ýuwaşdan adamlaryň beýnine-de girýärmikä diýip pikir etýän.
Meň biraz tehniki soragym bar. Meselem, şu ýanky Wasilýada bir sany ýanky görkezilen waýfar işleýär şeýle gerek. Ýagny näçe sany, ýagny şundan bir waýfar gördük welin şo diňe bir waýfar işleýär. Oba.
Şol görkezilen hemme zady gowy sorag. Ol waýfaryň özi. Asyl beýleki prosesorlara CPU-lar, GPU-lar näme edilýär? Bir weýfer, wafere, baglaýarlar. Soň kiçi her waferde ýüzlerçe kiçi-kiçi çipler bolýar, soň ony kesýärler. A biziňki bolsa bütin waferiň özi çip. Şo dört burçuň hemmesi. Meň diýjek bolan meselem Bir fasilitde bir wefer işleýär. Men diýeli Illinoýsda bir başga ýer ikinji fasiliti açjak bolup bolýan. Şower işi iki esse iki esse çalt etmek üçin. Ýa-da meselem Nýu Ýorkda başga bir fasiliti açyly. Aňarda başga bir ýene bir üçünji bir wefer işlesin. Onsoň şoň

Ýa-da ortalamasyny alyp, ol medianyny alyp, bir median bir model çykýar. Düşünýäňizmi? Ýok, düşündim. A, sen näme diýjek bolýaň? Sen näme etýäň, öz GPU-laryňda train etýäň, men öz nämämde train etýän, soň birleşdirip, aggregate edip, bir näme çykarjak bolýaň. Şoň ýaly, şoň ýaly proýektler üçin taýýarmy näme, Cerebro?
Biziň mysal üçin olar ýagny birinjiden weferiň öz çipiň özi uly bolany üçin entek bunu doly sygdyryp bilýän neme model indi GPT-5 bolaýmasa o ýok häzir. Onuň daşynda ýagny görkezenim ýaly diňe bir çipi biz klasterde Galaxy diýip bir neme konseptiň ady şo näçe sany sistemany birleşdirip klaster şekilinde getirip goýuldy data senterlere. Soň şol şonuň özi diňe bir tren edeňde sen modeliň özüni birden hemmesini map edip bilýän. Soň diýeli hadi sen GPU-nda ýaňy mysal berdim. 34 günde tren eten zady biziňkide 1-2 günde tren edip nimesini çykaryp berip bilýärdi. Onsoň ulyşnikli meselem TensorFlow Keras ýaly network nimeler ulanmak bolýar. TensorFlow? Hawa. TensorFlow, TensorFlow bu network däl. TensorFlow framework. Hawa, şolar şu frameworkda işläp bolýarmy? Hawa, hawa, düşündim. Anam, bu-da sorag belki-de meniň näme etýändigim, siz näme etýäňiz diýip soran bolsaň, belki-de bu usulyny düşündirip bilerdim. Soň häzir şu TensorFlow, PyTorch diýip beýleki näme, şol data scientist-leriň ýa-da beýleki ML inžener diýýär, şolaryň ulanýan bir framework. Bular özüniň modellerini şu frameworkda ýazýarlar, a soň biziň sistem hem buny treýn etjek wagtlary back-end-ini seçýärler. Bular häzir sen öz laptopyňda treýn edip bileňok, buny AWS-de ýa-da başga ýerde treýn etmek üçin ugradylýar. Şolar ýaly-da biziň data sentre ugradyp, biziň sistemany seçseň,

when they are looking for the oil uh, what do you call it? Um, petrol ýataklaryny gözlänlerinde burawçylar e, näme etýär? Mysal üçin, bu ýerine deşýärler, o ýerde tapylmady beýle tarapyny deşýärler, zat etýärler. Şu zatlaryny e, ýokardan satelitden alan imageler bilen şony kompýuteriň özüne öwretseň, şu soňky çeken suratyňda haýsy ýerde e, petroluň, gazyň köpräk bolma ihtimalyny size aýdyp berip bilýär.

Serdar gaty gyzykly tema köp sag bol üstünlik arzuw edýän edýän işleňde. Gysgaça şu soňky bir ýyllykda şu ChatGPT ýa-da OpenAI gaty ýa-da wobşem şu ýaňky AI meselesi gaty gysga wagtda gaty ullakan ýere geldida. Şoň asyl sebäbi kompýuterleriň processing powermy ýa-da data transfer speedmi ýa-da dat access to datamy näme üçin şeýle bir iki ýyllykda şeýle ullakan ýere geldi? Meň pikirimçe
Ikisem datada köpeldi. Birem neme processing power-am köpeldi. Aslynca, aslynda gysgaça aýtsam, AI, AI bul bir umbrella term. Bir AI, hemme zada AI goşýarlar, ýöne bu o aşanda geçýän neme algoritmalar, zatlar üýtgeşik. Maşyn learning algoritmleri ýa-da deep learning diýip ýaňy beýleki nemede image nimede aýdyp geçdim neural network bular üýtgeşik algoritmalar bular AI-yň aşagyndaky ulanylýan bir algoritmalar bu maşyn learning algoritmalary segsenji ýyllarda-da bardy dogsanjy ýyllarda-da bardy ýöne näme üçin bular ýaly bolmady ýeterlik kompýuting power ýokdy soňam neme ýokdy data ýokdy häzir bu social mediadan beýleki zatdan bir giden datalar gelip dur birem şular ýaly täze täze sistemalar çykýar

Nären gürrüňi üçin Serdar bilen togsan dokuzda tanyşdyk öýdýäňiz?
Iki müň togsan dokuzda. Iki müňde tanyşdyk.
Serdar türkmen şo Bogaç uniwersitetinde ýekeje ýer bardy. Gazanmak üçin Türkmenistana ýekeje kontenjan beripdi. Serdar şony gazanyp gelipdi. Şo başdan hem bilýärdim Serdaryň şuň ýaly uly adam boljagyny.